Acu ara d-uɣal ddunit-agi? Akken i qqaren medden mi sellen deg lpusṭ ɣef lgerra, lhelak d uḥmaq i ttilin deg tmura merra. Ttwalin deg usenduq-nni n tilivizyu ttwirat n leɛtab d timneɣyut i ttilin kull ass gar imezdaɣ n lqaɛa. Ɣur-neɣ lḥeqq ma yella nenṭeq, ayyu, anida netteddu, acu ara yeḍrun yid-neɣ? Awal Ṛebbi isefhem-aɣ-d deg ussan ineggura ad ilin lweqqat iweɛṛen. Imdanen ad ḥemlen iman-nsen, ad ḥemlen yedrimen, ad ilin d imzuxxiyen, d imnufaq, d imjellaf, d imqessaḥ, d imnufaq ɣef lwaldin-nsen. Ansi d-kkan imenɣan? Ansi d-kkan imeččawen gar wat ddunit?

Ɛetben imi ugin ad ɛerḍen ad ẓren acḥal i yelha Sidi Ṛebbi i wid itteklen fell-as. Nekkni t-ijeṛben nufa acḥal i yelha. Nettaf zzwaṛ deg wawal-is, nettraǧu s tteḥqiq igenwan ijdiden d lqaɛa tajdiṭ anda ara izdeɣ lḥeqq. D tidet ay atmaten d isetma, neḥwaj akk zzwaṛ ad nidir di lweqt-agi n ṭṭlam d lxuf. i wakken ur nettayis ara. Anida ara naf ẓẓwer-agi ma mačči deg Ṛebbi? D aseɛdi win izemren ad iɛeggeḍ, Ḥunn fell-i, a Ṛebbi, tergel ɣur-k terwiḥt-iw. Di tili n wafriwen-ik ara ddariɣ, alma ɛeddant tewɛaṛin-agi. ẓewwer ur d-ittunefk ara i bunadem yettidiren kan iman-is i win yettxemmimen ala ɣef nnfeɛ d rrbaḥ-is netta win iteksen iẓri-ines seg iman-is yerfed allen-is ɣer Rebbi ittaf ẓewwer d lǧehd d bunadem-agi ara yilin d lɣaleb deg lwaqat iwɛaren Ara iɛawnen diɣen wid i s-d-izzin. Acḥal lembiya ṭṭfen deg wawal Rebbi, i sen-inan, Ẓewret, ur ttagadet ara, aql-iyi ttiliɣ yid-wen. Ṭulban Sidna Ɛisa, mi ten-iǧǧa Ssid-nsen ad iruḥ ɣer igenni, inna-yasen, Aql-iyi ttiliɣ yid-wen kul ass, ruḥet, seḥfḍet i medden ayen i irkul yawen umreɣ. rret lǧnas d ṭulba-w. Ɣef ayagi i nezmer seg wass ɣer wass, seg ddurt ɣer ddurt, si cehar ɣer cehar, seg useggas ɣer useggas ad nberreḥ deg rradyu ayen irkul i aɣ-yumer Ssid-nneɣ Lmasiḥ. Neḥwaǧ zzwar ad ndum deg wayagi, imi nessen Sidna Ɛisa ur yettwaqabel ara gar waṭas imezdaɣen n tmurt n Lezzayer, Aṭas i ugin ad tteklen fell-as i leslak-nsen, lxaṭer ugin ad t-jerben iman-nsen. Win iččan ibawen, isen ma wwan neɣ ma wwan ara. Nekkni ijerben Sidna Ɛisa ilan d ṣṣadeq deg wayen irkul iqqar, nezmer ad ncehhed s teḥqiq, ad nẓewwer di lxedma i aɣ-d-ifka ad nexdem s yisem-is. Yenna-yaɣ-d, yenna-yaɣ-d Ṛebbi Baba-tenneɣ, ruḥet, xedmet deg tafrant i wass-a. Yessefk-aɣ imeslayen i sawkat-neɣ, akkagi ad netbeɛ lebɣi n Sidna Ɛisa. Yenna-yaɣ-d, yenna-yaɣ-d ur ttagadet ara, alama d lmut, ilit kan d lmumnin. Ayen irkul tebɣam, ila ɣur-i merra. Aw nefkaɣ taɛmamt tudert ala ɛadlin ad nexdem s lǧehd ad nexdem s lǧehd ad nṣebber ad nɛus ad nẓal alamma yuɣal-d lmumen n sidna ɛisa izdaɣen deg tmurt inselmen yeḥwaǧ ẓẓewwer iwakken ar di ara yidir i lmasiḥ gar wid ur numin ara yis. At uxxam-is, at taddart, ad as-inin, Tezzenzeḍ ddin-ik. Ad kellxen fell-as. Ma yebɣa ad yili d ṣṣadeq, yessefk-as i lmumen-nni ad asen-yini i wid-is acu i yuffa deg Sidna Ɛisa. Ala sɣur Ssid-is ara yaf zzwar ad iccehhed ɣef laman-is. Akken i yuffa, yiwen uqbayli i hedren yid-i uman-agi iɛeddan, ḥessiset i wayen i yi-d-yenna. I kečč a Qasi, s lḥisab-ik tzenzeḍ-t ddin-ik neɣ ala mi tuɣaleḍ d amasiḥi? Ala, ur zzenzeɣ ara ddin-iw, axaṭer ddin-iw ur yisellek ara, lameɛna mi umneɣ s Ssidna Ɛisa Lmasiḥ, isellek-iyi, ibeddel ul-iw, ibeddel tudert-iw. Mi ruḥeɣ ẓriɣ aseggas-agi weltma am ḥkuɣ taluft iḍran yidi imi s-hedreɣ f Sidna Ɛisa. Ihi nniɣ-as nekki ur qbileɣ ara ddin n yinselmen ɛla xaṭer d ddin i xedmen yirgazen tura nekki uɣaleɣ d amasiḥi. Ihi weltma tkellex fell-i tenna-yi amek tezzenzeḍ ddin-ik. Telliḍ d ineslem, tura tuɣaleḍ d amasiḥi, tuɣaleḍ d arumi. Nniɣ-as ala, ḥkiɣ-as ccahada-inu, lakin tugi ad iyi-d-tefhem. Meɛna nekk ẓriɣ Ɛisa yedder, yemmut fell-i. Win iheddren akken i ɛinani, ur t-ixeddem ara mebla ma yesɛa taḥqiq ameqqran deg wul-is.

Kul win i awen-yessutren ssebba n timerjiwt yellan deg-wen. Ihi myagreɣ yiwet tikkelt d d sin leḥbab-iw d Leqbayel, hedreɣ-asen ɣef Sidna Ɛisa. Nniɣ-asen Sidna Ɛisa yedder, nɣan-t Wudayen, ass wis tlata yekker-d. Tura iwweḍ-d lmaḥel bac ad d-yuɣal. Ihi ruḥeɣ

yerna ur ittɛeṭṭil ara d-yuɣal. Ihi ttkellixen fell-i, nnan-iyi kečči tḍaɛeḍ ggin-k iṛumyen. Nniɣ-asen ala, ur yi-ggin ara iṛumyen, yeggi-yi Ṛebbi, xaṭer nekki d Ṛebbi i qebleɣ. Ṛebbi ibeddel ul-iw, iburek-iyi, ifka-yi lmeḥibba, ifka-yi tazmert i wakken ad dduɣ yid-s. tura kunwi deg kellex i tebɣam ad tkellxem fell-i lamaɛna nekki tufiḍ d acu ara wen-xedmeɣ d rebbi kan i izemren ad ibeddel leḥwayeǧ deg-wen ad tuɣalem ar ubrid-is ad tḥemdem netta i llan d rebbi-nwen deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ

ur isin acu i t-ittrajun, issen kan wul-is. Almumen n Sidna Ɛisa iẓewwer zdat lmut, izmer ad yesɛu ula d lefraḥ lweqt-nni, imi issen ttwaɛfan-as ddnubat-is. Ɣef wayagi, issen ad iruḥ imiren ɣer umkan anida ulac lḥazen, la leɛyaḍ, la leɛtab. Cfiɣ mi temmut yemma aseggas n nneɣs-ayagi, ur tugad ara. Taswiḥt uqbel i aɣ-teǧǧa, tesɛa yiwen n nnur ɣef wudem-is, yiwen n lefraḥ amzun teẓra ayagi udem n Ssid-is i tt-yettrajun. Win ijerben Sidna Ɛisa d ameslak-is yezmer ad yini, Ul-iw ur ittagad ara, imi kečč telliḍ yid-i. Akken dekreɣ seg lina, mi ara d-taweḍ lmut ɣur-wen, ṭṭfet deg Sidna Ɛisa. Wid-is, bla lxuf, Yettɛedday-iten. Ṭṭfet tagsi n Ɛisa. Aytmaten di setma, ur ttraǧut ara ass mi ara d-aweḍ ɣur-wen lmut. Lmasiḥ yettraǧu-ken iḍ-agi. Ad d-tasem ɣur-s, iqqar-awen, Ẓewret! Nekkini ɣelbeɣ ddunit d lmut. Win yumnen yis-i ad yidir ulamma yemmut.

Lweqt mi netta-yas neḥwaǧ awal n ẓẓwer, anwa ara ɣ-yefken ẓẓwer-agi ma mačči d Ṛebbi seg wawal-is? Awal n Ṛebbi yeqqar-aɣ-d, Ttkelllet ɣef Sidi Ṛebbi kul ass, ttkelllet ɣef Sidi Ṛebbi s ulawen-nwen irkul, ur ttkelllet ara ɣef lefhama-nwen. Sɛiɣ yiwet tektab s tefransist isem-is Croix, amen kan. tella diɣen s taɛrabt ihi win yebɣan ad iqabel tektab dagi aktbet inuba lexbar lxir boîte postale 141 Monte Carlo Monaco sutret tektabt ismis Croix ḥasiset lǧemɛa d iteddun inuba lexbar lxir ɣef lɛecra u nus ama deg tmurt ama deg Fransa kif kif tura ḥasiset s laska lḥad ɣef lɛecra u nus inuba niḍen s teqbaylit i wid iḥemmlen lmasiḥ Nubat-agi i snat ttawḍent ɣur-wneɣ telmuja talmast 205 lmitrat n Radio Monte Carlo 1467 kilowat. D ayen ihi ay tmaten di sedma ẓewret ala xaṭer Ṛebbi iman-is yessen-iken, iḥemmel-iken.